Ma dann, dann fänke mer un. Da begréissen ech äers alleguerten op eiser Pressekonferenz haut zum, zu der Debatt, déi iwwert d'Verfassung de Moment leeft. Et ass jo eng, en Thema, deen eigentlech schonn bal éiweg diskutéiert gëtt. Ech menge mir schwätze lo säit 17 Joer iwwert eng, eng Reform vun der Verfassung. An der Tëschenzäit ass dat natierlech e bësse méi roueg ginn. An elo, wou, wou et konkret gëtt, do ass et natierlech erëm op der Dagesuerdnung. Mer hunn an de leschte Méint gesinn, wéi verschidde Parteien sech gedréit a gekéiert hunn an déi interessantste Revirementer gemat hunn, ënner anerem an der Fro vum Referendum. A leider huet dat natierlech och der Droite et relativ einfach gemat, fir eng Campagne ze maachen, déi e bëssen dovunner profitéiert, datt d'Leit onzefridde sinn an déi op erschreckend vill Falschinformatiounen awer och baséiert. Allgemeng gëtt d'Debatt de Moment relativ emotional gefouert a gläichzäiteg geet se fir eis awer laanscht déi déi interessant an déi déi wichteg Froen eigentlech. An dowéinst hu mer geduecht, mir profitéieren haut eng Kéier fir fir eis Vue op op déi ganz Debatt an och eis Fuerderungen an där an deem Sujet e bëssen ze presentéieren nach eng Kéier. An dowéinst wäert de Marc Baum elo ufänke fir mat engem klengen Historique vun der Debatt iwwer d'Verfassung, éier d'Nathalie Oberweis eis eegen Alternativverfassung virstellt, déi mer viru puer Joer ausgeschafft an och an der Chamber déposéiert hunn. An zum Schluss wäert den Änder Hoffmann dann eng Kéier eis Vue op d'Fro vum Referendum, ja, nee, respektiv wéi mir eis e Referendum virstellen, wéi en dat wäert erklären. Voilà, ech ginn dem Marc d'Wuert.
Merci, Carole. Jo, du hues eigentlech schonn immens vill Wichteges gesot. D'Debatt gëtt am Ament immens emotional gefouert. Se ass geprägt vu Pirouetten, vun ënnerschiddlechen Haltungen a Revirementer vun den eenzele Parteien an effektiv virun Der Hysteriséierung, déi am Moment an der Gesellschaft stattfënnt, hëlleft vläit awer e bëssen Historiséierung. An duerfir wéilt ech domadder ufänken. Ech mengen, Der wësst alleguer, datt mer eng Verfassung hunn, eng aktuell, déi aus dem nonzéngte Joerhonnert staamt. Se gouf zanterhier insgesamt eng 40 Mol verännert, an do eleng an deene leschten 30 Joer, zënter 1989 ass se 30 Mol geännert ginn, déi Verfassung. Dat heescht, d'Verfassung ass an der Moyenne an de leschten 30 Joer all Joer eng Kéier geännert ginn, wéi gesot an der Moyenne. Mee dat esou vill zu deenen, déi soen, mee mer hu jo eigentlech eng Verfassung, déi ganz gutt ass, déi ganz zolidd ass a mat där mer bis elo ganz gutt gefuer sinn. Ech mengen, datt alleng déi Zuel all Joer an de leschten 30 Joer ass se eng Kéier geännert ginn, an der Moyenne de Géigendeel weist. 2004, an der éischter Regierungskoalitioun Asselborn-Juncker-Asselborn, hu sech déi zwou Parteien, csv an LSAP, hu sech drop gëeenegt, fir ze soen, Mir mussen déi Fro vun der Verfassung necker seriö ugoen. Se hunn do d'DP a virun allem déi Gréng och nach mat u Bord geholl. An déi véier staatsdroend Parteie si sech dann do eens ginn, fir en neie Verfassungsentwurf Entworf ze maachen. Do ass et och nach e bëssen hin an hier gaangen, mee 2009 war et dann esouwäit a virun de Walen 2009 ass deen Text dann deposéiert ginn an zanterhier, zanter 2009, war en an der legislativer Prozedur. Déi Lénk hunn dee Prozess vun Ufank un, also ab dem Dépôt vum Text, begleet. Mer hunn e konstruktiv begleet. Mer hunn an der Kommissioun, ware mer ganz vill present. Mer hu ganz vill Propose gemeet. Mer hu ganz vill Saachen och kontestéiert. Mee mer hunn e konstruktiv begleet. Mee mer hate vun Ufank un, also vum Dépôt 2009, zwou fundamental Kritiken un deem Text. Déi eng ass, datt den Text zustane komm ass als kleinste gemeinsamen Nenner vun deenen véier staatsdrohende Parteien. Dat heescht, e war eis vun Ufank un net ambitiéis genuch. En hat nit net d'Ambitioun, en Text ze sinn op der Héicht vum 21. Joerhonnert, mat den Erausfuerderunge vun eiser Gesellschaft am 21. Joerhonnert, mee et war, wéi gesot, eben de Versuch, vum kleinste gemeinsamen Nenner ze fannen. An doduerch ass just eng Zort Facelifting an eisen Aen bäi deem Text erauskommen. Do hätte mer eis méi Ambitioun gewënscht. Mer hunn och herno selwer eege Propositiounen dozou gemeet, wéi déi dat hätt kënnen ausgesinn. Dat war déi eng fundamental Kritik. An déi aner fundamental Kritik war, datt ab 2009 ass deen Text dunn gréisstendeels hannert den zouenen Diere vun der Chamberkommissioun diskutéiert ginn. An den éischte Joren nom Dépôt vun 2009 bis 2012 ass häerzlech wéineg mat deem Text geschitt, wat an eisen Aen hätt kënnen eng wonnerbar Geleeënheet sinn, fir notamment eng Consultatioun ze maache vun de Bierger, fir d'Bierger wierklech un deem Prozess ze bedeelegen. Dat ass net geschitt a mer mengen och, datt Deeler vun deenen Diskussiounen, déi mer haut hunn, nach dorobber zeréckzeféiere sinn. Mär selwer hunn, well mer inhaltlech net ganz zefridden domadder waren, eng eege Propositioun entwéckelt 2014, déi dann och 2016 als eegen alternativ Verfassung deposéiert gouf. Zanterhier, muss ee soen, dümpelt och déi an der legislativer Prozedur a souguer de Staatsrot, muss ee soen, refuséiert quasi en Avis dozou ze ginn, wat schonn e staarkt Stéck ass an eisen Aen. Et sinn awer och kleng Ouverturë ginn, wat d'Biergerbedeelegung ugeet. 2015, 2016 ass d'Initiativ geholl ginn, Är Virschléi, wou Bierger konnten effektiv Virschléi maachen. Da ass och vun Uni Lëtzebuerg e Panel huet stattfonnt vu 60 apparemment representative Leit, déi dann déi eenzel Kapitele vun der Verfassungsrevisioun konnten diskutéieren. Mee och do hu mer gesot, datt déi Form vu Participatioun awer ganz staark symbolesch war, also éischtens ganz zögerlech war, awer virun allem och leider just ganz symbolesch. Dunn 2018 virun de Chamberswahlen ass an der Chamberskommissioun de Rapport vun deem Text vu 60, 30 dunn Ugeholl ginn, a mär als Lénk waren déi eenzeg dee Moment, déi deen Text net matgestëmmt hunn, mär hunn eis dozou enthalen. D'adr, déi elo esou hefteg an d'Flilleke klappt, war bäi deem Vott einfach net present, mee excuséiert. Ech kommen herno nach drop zeréck. 2019 awer, et war och kloer dee Moment, dass gesot gi vun all deene Parteien, déi et mat gedroen hunn, mär hätte gär E Referendum, nom éischte Vott soll deen Text zum zur Ofstëmmung kommen. Dat selwecht hunn se och an hire Wahlprogrammer versprach. An 2019 ass dann dunn, entgéint alle Viraussoen, csv awer net un d'Muecht komm. An csv huet du probéiert, mengen ech, déi lescht Muechtbastioun déi se haten, nämlech hir Sperrminoritéit ze notzen, also Sperrminoritéit fir eng Verfassung, an huet du gesot se géif d'Diskussioun nach eng Kéier gär opmaachen. Dat ass dann vill hin an hier gaangen. Erauskomm ass eppes Schreckleches, nämlech datt den Text a véier gedeelt ginn ass. also quasi bis zur Onliesbarkeet a véier gedeelt ginn ass, op der enger Säit an op der aner Säit sollt de Referendum doduerch dann awer entfalen. An elo viru puer Wochen, Der wësst et, ass d'Justizkapitel, dat éischt Kapitel, an engem éischte Vott an der Chamber ugeholl ginn. Entretemps gëtt et jo zwou grouss Initiativen, dat eng ass déi berühmte Petitioun, déi wat ass et elo, eng 18.000, ronn 18.000 Ënnerschrëfte fonnt huet. Mär mengen, datt déi Petitioun, an dat hu mer och esou gesot, datt déi Petitioun net z'ënnerstëtzen ass, well se mat falschen Argumenter operéiert. Se probéiert, ganz diffus Ängschten, wéi zum Beispill den Impfzwang, ze verbanne mat engem ultrakonservative Bild vun der Famill, wou dann d'Angscht gesat gëtt, d'Leit krite verbueden, eng Famill ze grënnen, friemefeindlech Ressentimenten, et wier, gëtt gesot, et wier deelweis d'Auslännerwahlrecht duerch d'Hannerdier, mëttelalterleche Royalismus, de Grand-Duc giff seng Arméi verléieren, respektiv e wierklech ganz krassen Individualismus mat verbonne mat iergendwelchen obskuren Expropriatiounsängschten. Also hei ass ganz vill mat Ängschte geschafft ginn, mat béiswëllegen Ënnerstellungen. An déi meescht Argumenter, déi virbruet gi sinn, si wierklech just a Stonk an a Lunn. An dat muss een och esou soen, och wa mär fir e Referendum sinn, ass déi doten Aart a Weis, wéi argumentéiert gëtt, dat ass net korrekt. An déi Petitioun, an dat wësst Der jo och alleguer, déi kënnt aus ADR-noe Kreesser. A wat mer hei erliewen, ass wierklech eng nei negativ Qualitéit vu politescher Debatt. Hei ass nämlech, dat hei erënnert un Methoden, wéi Steve Bannon se a verschiddene Länner probéiert huet ze praktizéieren. Bon, entretemps ass jo och eng Referendumsinitiativ, eng legal, institutionell um Wee. Och domadder hu mer awer och eis Problemer, well déi Fro, déi sech herno stelle wäert, nämlech fir oder géint ee oder méi vun deenen neie Kapitelen ass net zefriddestellend. Den Änder geet herno nach eng Kéier kuerz drop an. Ech schléisse mat enger kuerzer politescher Appreciatioun vun deem, wat am Moment am Gaang ass ze geschéien. D'adr ass am Moment déi politesch Kraaft, déi Kraaft vun der Droite, déi op eng onverschimmt an demagogesch Aart a Weis probéiert, aus där politescher Verfueren a politescher Situatioun Kapital ze zéien. Si ass zënter 2009 huet si sech nach ni fir d'Verfassung interesséiert. Hir Membere waren net an de Kommissiounen, se waren dann ëmmer jeeweils entschëllegt. Si hunn déi puer Kéiere wou se dann do waren, notamment Auguste Gibéryen, éischter dat wat diskutéiert ass, wohlwollend an oninteresséiert matgedroen. Dat huet sech geännert, wéi virun engem Joer de Fernand Kartheiser an d'Chamber komm ass, dee bemol eng 180 Grad Dréinung vun der Positioun vum adr duergestallt huet. Dee Fernand Kartheiser, deen d'ailleurs awer och zënter 2009 an der Chamber sëtzt an dee sech zënter 2009 fir déi Verfassungsfroen a fir déi schrecklech Saachen, nämlech datt d'Leit verbuede kréien eng Famill ze grënnen, strictement iwwerhaapt net interesséiert huet. Dat gehéiert och zur politescher Wourecht an zu deem, wat am Moment am Gaang ass ze geschéien. Bon, csv huet een heiansdo d'Gefill, et soll een net op Leit, déi um Buedem leien, nach trëppelen. Dat, wat csv mécht, dat ass einfach net méi novollzéibar. Si si maassgeeblech, dréit déi Verfassung hir Handschrëft, notamment duerch ee wéi de Paul-Henri Meyers. Si hunn evidenterweis 2018 de Rapport matgestëmmt. Si hunn och versprach, datt e Referendum géif kommen 2019, e Revirement. Kee Referendum, en Text bis zur Onlieserlechkeet zerstéckelt, an lo beemol dann am Revirement nach eng Kéier e Revirement, wou dann eng Fraktioun innerhalb vun der csv da seet, jo, mir hätte lo awer gär e Referendum, an da gëtt iergendeppes Abstruses erfonnt, wéi wann 25.000 Leit eng Petitioun ënnerschreiwen, dann géife si awer fir e Referendum stëmmen. Also dat ass Wierklech keng Linn, keng, guer keng politesch Linn méi. An ech mengen, datt csv mat hap responsabel ass un där komplett verfuerener Situatioun, wou kee Mënsch, mengen ech, oder wou ganz wéineg Leit just nach den Iwwerbléck hunn iwwer dat, wat geschitt. LSAP, DP an déi Gréng, déi sëtzen elo och e bësse bedruddelt do, well. Si probéiere elo oniwwerzeegend ze erklären, firwat eigentlech e Referendum net méiglech ass, dee si selwer awer och versprach haten. Bon, d'Piraten, an dat ass ganz erstaunlech, d'Piraten ënnerstëtzen oder hunn déi Petitioun, déi do gelaf ass, déi mat wierklech obskuren an obskurantisteschen Argumenter operéiert huet, hunn d'Piraten ënnerstëtzt. Si hunn opgeruff, déi dote Petitioun ze ënnerschreiwen. A wat d'Piraten am Ment am Gaang sinn ze maachen op hirer Internetsäit, dat ass a mengen Aen näischt anescht wéi Phishing, wou se dausende Leit probéieren opzefuerderen, op hirer Säit d'Donnéeën, hir Donnéeën ofzeginn. An déi, a si, d'Pirate giffen dann hinnen hëllefen, fir bäi der legaler Referendumsinitiativ, fir do Leit dann ze mobiliséieren. Dat ass, mengen ech, zimlech grav, wat d'Piraten am Ment souwuel inhaltlech, politesch wéi awer och formal am Gaang sinn ze maachen. De Problem ass, datt déi Verfassungsdebatt entretemps zu engem Politik-politiciens-Spektakel degradéiert gouf. Déi véier staatsdroend Parteien hunn alleguer hiert Wahlversprieche gebrach, alleguer, alle véier, eng aus der Oppositioun an dräi aus der Majoritéit, an dat bedeit, evidenterweis en enorme Vertrauensverloscht, net nëmmen an d'Regierungsparteien, mee, mengen ech, an d'Politik als Ganzt. Dat ass ganz geféierlech. Mär als Lénk, mir hu vun 2009 un, widderhuele mer quasi ëmmer dat selwecht. Ech mengen, datt mer wierklech eng Linn hunn a probéiert hunn, déi Linn duerchzezéien. baséierend inhaltlech um Usproch, e méi e besseren Text ze produzéieren, en Text, deen op der Héicht vun den Erausfuerderunge vun eiser Gesellschaft ass. D'Nathalie geet elo gläich nach eng Kéier dorop an. A formal hu mer wierklech Reflexioune gefouert, an och, déi mer och wierklech presentéiere wäerten elo, wéi Biergerbedeelegung kéint ausgesinn, wéi och e Referendum kéint ausgesinn zu där doter Fro a wéi mer eventuell och elo kéinten aus där institutionell politescher Kris erauskommen, andeems mer genee méi Demokratie woen. Ech ginn elo dem Nathalie d'Wuert, wat nach eng Kéier kuerz inhaltlech op eis Virstellung vun der Verfassung ageet.
Jo, merci Marc. Merci och Iech alleguerte fir d'Kommen. Als Éischt muss ee vläicht soen, dass d'Verfassung effektiv dat wichtegst Gesetz am Land ass, dat wësst Dir. A wat awer vläicht och wichteg ze betounen ass, ass an deem ganzen Débat, Eng Verfassung ass net onbedéngt en neutralen Text. Esou déi ganz Campagne, déi am Moment leeft ronderëm d'Verfassung, bréngt e bëssen esou mat sech déi Idee, datt dat awer misst, déi ganz Politiséierung, vun iwwer déi virun där Angscht gemaach gëtt, et misst eigentlech en neutralen Text sinn. Mir mengen awer, datt eng Verfassung net onbedéngt muss en neutralen Text sinn, well och den Ament ass se et net. Déi Verfassung vun Ament, trotz all hire Revisiounen an der Zäit, refletéiert am Endeffekt e Gesellschaftsbild an och Relatiounen tëscht den Institutiounen aus dem 19. Joerhonnert, trotz all deene Revisiounen, déi do waren, dat heescht, och deen Text, dee mer am Moment hunn, ass net neutral. A wann den adr seet, de Problem ass déi ganz Politiséierung mat deene Statsziler, da gesinn ech dat net als problematesch. Ech mengen, déi Statsziler a priori ginn eis op jiddwer Fall net wäit genuch. Do misst vill méi politesch Visioun dra sinn a gesellschaftlech Visioun dra sinn. Dofir ass eis Verfassung, déi mir proposéieren, geet vill méi wäit. Dat heescht, do wou den adr seet, et geet Ze wäit, soe mir. Et geet net wäit genuch. Eis Verfassung, déi mir proposéieren, geet vill méi wäit, well se u sech och op d'Defien, op d'Erausfuerderungen, an deene mer am Moment liewen, an all deene Krisen do drop en Äntwerte bitt. An et ass elo net, dat kann ee elo net soen, dat doten ass elo politiséiert. Mir mengen, dass eng Verfassung och muss Äntwerte ginn, ganz kloer, op déi Krisen, an där, an där mir sinn. An dofir ass déi Fro, déi Fro, Eng Verfassung kann entweeder e Spigelbild sinn vun do wou mer elo sinn, oder eng Projektioun an d'Zukunft sinn, a mir sinn der Meenung et soll och eng Projektioun an d'Zukunft sinn, wou mer wëlle sinn, also och d'Fro vun engem gesellschaftleche Projet dee mer droen, engem gesellschaftleche Choix dee mer maachen. An do si mir der Meenung, datt eng Verfassung awer och muss déi Grondlinne festhale vun deem Choix de société, deem Gesellschaftschoix dee mer droen. An dofir menge mir, dass eng Verfassung vill méi wäit muss goen, fir eben och verantwortlech ze sinn, eng Gesellschaft verantwortlech ze droen. A mir mengen eben, dass eis Verfassung do wierklech och d'Äntwerte gëtt an deen Ament vill méi verantwortlech ass wéi déi Revisioun och, déi mer deen Ament hunn, déi wierklech keng Äntwerte bitt op all déi Krisen, Ëmweltkrisen, Sozialkrisen, politesch Krisen, an deene mer am Moment sinn. Dofir, eis Verpassung gétt eigentlech deen Ament vill méi wäit, mir nenne se dann och eng modern Verfassung, well se wierklech och déi Acquisen, déi Rechter, déi mir do dranne festschreiwen, déi Grondrechter, déi enorm wäit ginn, festschreift an domadden u sech d'Leit protegéiert virun eventuellem engem Ultraliberalismus oder oder och engem Autoritarismus, deen an Zukunft kéint kommen. Ech menge mir kënnen net soen, dass mer éiweg geschützt si virun engem Autoritarismus an och net virun engem Ultraliberalismus. Déi Gefore ginn et, et soll ee sech näischt virmachen. Dofir menge mer, mir brauchen eng staark Verfassung, déi vill méi wäit geet an déi Rechter eeben och festhält. D'Revisioun, déi am Moment um Dësch läit, geet net wäit, well déi Grondrechter, déi do dran feststinn, sinn am Endeffekt, déi sinn immens schwaach. Et geet wierklech guer net wäit. Si schwätze vun dignité humaine, mee wat een ënner dignité humaine versteet, ass net opgelëscht am Endeffekt. Mir awer bauen d'Grondrechter vill méi wäit aus. Dir wësst, d'Grondrechter sinn am Endeffekt déi Rechter, déi aklobar sinn, wou d'Bierger kënnen akloen. Dat ass an der Revisioun am Moment ginn déi guer net wäit, do steet wierklech net vill dran. An do wou den adr seet, et geet vill ze wäit, well Politiséierung, well Staatsziler, eh ben déi Staatsziler sinn net aklobar, dofir brauch een do virdrun och net wierklech Angscht ze hu. Bei eis geet et vill méi wäit, well mer mengen, se mussen aklobar sinn. D'Bierger musse kënnen sech drop baséieren, fir hir Rechter och kënnen anzekloen. Dofir hu mir zum Beispill an eiser Verfassung d'Recht op Wunnen, d'Recht op Aarbecht. Dat, wat an der Revisioun am Ament zum Beispill ënner Statsziler steet, also wou de Stat sech verpflicht, eppes dofir ze maachen, dat ass net schlecht, dat ass e Schrëtt an déi richteg Richtung. Mee bei eis geet et vill méi wäit, et steet ënner Grondrechter. Et muss e Grondrecht sinn, fir datt d'Leit et akloe kënnen a fir datt de Stat verpflicht ass, dat Recht ëmzesetzen am Endeffekt. Wéi gesot. Recht op Wunnen, Recht op Aarbecht, do gi mir awer nach vill méi wäit. Mir schreiwen zum Beispill och d'Recht, sech géint Aarmut geschützt ze ginn, also datt de Stat verflicht sech, géint Aarmut virzegoen, géint Exklusioun virzegoen, géint Ongläichheete virzegoen. Dir gesitt, et geet wierklech immens wäit. A mir mengen, datt dat Et ass kee Luxus, esou mir mengen, dat ass wierklech wichteg, dat ass fundamental, dat muss erakommen, well dat sinn déi Strukturen, op deene mer wëllen bauen, op deene mer wëllen u sech d'Zukunft bauen u sech. An dofir ass eis ass eis Constitutioun definitiv fortschrëttlech. An jo, si huet definitiv wann ee wëll, eng politesch Linn, esou, mee dat ass awer eng Linn, déi, wann ee wëll, eng humanistesch ass an déi fortschrëttlech ass an déi am Endeffekt eng ass vu Mënscherechter, vun existenzielle Besoinen, déi ee muss festhalen. Dat wär dat zu de Grondrechter. Déi gi bei eis eben immens wäit. An do kann een nach dozou soen, dass och d'Sozial an d'Ëmweltrechter bei eis ënnert de Grondrechter festgeschriwwen stinn. Et sinn also net just déi klassesch Rechter, mee och wierklech déi Déi sozial, kollektiv an Ëmwelt rechter, déi drastinn. Zum Beispill hu mer dann och dra stoen, dass de Stat net just géint d'Exklusiounen a géint d'Aarmut muss kämpfen, mee och alles muss maachen, fir iwwerhaupt géint d'Ursaachen dovunner ze kämpfen. Zum Beispill steet dann och dran, dass de Principe de précaution, dat heescht, wann elo e Projet oder eng Aktioun, e Gesetz kënnt, da muss ëmmer gekuckt ginn, wat kéint den Impakt op d'Ëmwelt sinn oder op d'Gesondheet, op d'kollektiv Gesondheet, op d'ëffentlech Gesondheet An am Fall wou et e Risk gëtt, muss de Principe de précaution gëllen. Dat ass am Moment net de Fall an dat muss einfach festgeschriwwen ginn. Dat ass, dat ass esou eppes vu wichteg a fundamental. Genau dofir muss et bei eis, géing et definitiv do drastoen. An zum Beispill en anere Principe, dee géing drastoen, ass, dass de Stat sech verpflicht, den ekologesche Foussopdrock ze reduzéieren. Och dat ass eiser Meenung no esou eppes, Fundamentales an der Situatioun, wou mer elo sinn, an deene Krisen, wou mer elo sinn a wou mer gesinn, et geet net virun. Ebe grad dofir brauche mer eng ambitiéis Verfassung, déi sech d'Moyene gëtt, fir op all déi Krisen eben ze äntwerten. A wéi gesot, och déi Ëmweltrechter sinn aklobar an och dat ass natierlech mat der Revisioun, déi mer elo um Dësch leien hunn, och do net de Fall. Leschte Punkt vläit, Eis Verfassung géing och vill méi d'Demokratie, direkt Demokratie festhalen, esouwuel duerch d'Wahlrecht, wat géing erweidert ginn, duerch de Fait, datt zum Beispill ee kéint ab 16 Joer kéint ee wiele goen, mee och duerch de Fait, datt Net-Lëtzebuerger ab 5 Joer Résidence kéinte bei eis natierlech wiele goen. Dat ass fir eis eng och do eng ganz. Normal Fro, déi Leit, déi liewen hei, no fënnf Joer engagéieren hei, engagéieren sech hei, schaffen hei, mir fannen dat normal an eng Fro vu minimaler Demokratie, dass déi Leit och kënnen hir politesch Rechter ausüben. An dofir laache mir ëmmer, wann esou wie wéi den adr seet, dass d'Wahlrecht géing zur hënneschter Dier agefouert ginn, da géinge mer hir Revisioun ënnerstëtzen. Mee dat ass absolut net de Fall. Wat den adr do zielt, ass absolut net richteg, well et steet ganz kloer an der Revisioun, dass politesch Rechter net, kënnen ebe fir Net-Lëtzebuerger gëllen. Also och do ass dat, wat si soen, absolut net richteg. An ech soen ëmmer, mir sinn net Porte-parole vun hirer Verfassungsrevisioun, mee do musse mir awer och kloer soen, dat, wat si do zielen, also den adr, dat ass einfach nëmmen net richteg. Méi Demokratie, och duerch de Fait, dass mer de Cumul des mandats géingen of, dass mer déi géingen ofschafen. Merci. Dat heescht, net Buergermeeschter an Deputéierte gläichzäiteg sinn zum Beispill. Och do gesi mer ëmmer erëm, och ganz konkret an der Chamber, dass dat wierklech och zu Problemer, also Problemer, zumindest awer gewësse Blockagë ka mat sech bréngen. A mir mengen, dass et méi, dass mer méi eng lieweg Demokratie hätten, wann een net géint déi Mandaten matenee cumuléieren. Da géinge mer och d'Verfassungsgeriicht, d'Cour constitutionnelle, definitiv ausweiden an och do kéinte vill méi Leit an och Kummeren, also Chambre professionnelle, Deputéierte kéinten op d'Verfassungsgeriicht zeréckgräifen, och e bësselche wéi et an Däitschland ass. Och dat géing d'Demokratie stäerken, och dat géing eis Bierger an och als Deputéierte, mee virun allem och d'Bierger géingen et stäerken, wa mer kéinten direkt eis Rechter dohinner akloe goen. Dat wär u sech esou e bëssen den Tour zu eiser Verfassung. Et ass net just e symboleschen Akt, déi heite Verfassung. Si läit um Dësch an der Chamber. Mir hu lo nach eng Kéier gefrot, dass se op den Ordre du jour kënnt, och an der Kommissioun an dann och an d'Plenière. Et ass eigentlech eng Schan, dass se säit Joren an den Tiräng luch. Mir hu lo nach eng Kéier gefrot, dass se wéi gesot op den Ordre du jour kënnt, well mer wierklech der Meenung sinn, dass mer grad elo, wou mer an all deene Blocagen sinn. Mir gesinn erëm, dass an den Ëmweltkrisen näischt viru geet, an der Biodiversitéitskris geet et net virun, an der Logementskris ass et absolute Blocage, et geschitt einfach näischt. Dofir menge mer, dass mer eng fortschrëttlech Verfassung brauchen. Bon, déi hutt se, déi kënnt Dir Iech se ukucken. A genau dofir soen ech Iech Merci fir d'Nolauschteren an ech ginn dem Änder d'Wuert weider. Merci.
Also merci nach eng Kéier och Iech alleguerten fir Ären Interessi. D'Fro zum Schluss, op déi ech soll agoen, ass, wéi mer aus där jo absolut verfuerener Situatioun dann iwwerhaapt kënnen erauskommen. An ech géif gären ufänken, fir d'éischt mat enger klenger, méi theoretescher Reflexioun. Eng klassesch Definitioun vun der Demokratie seet, D'Gesetzer solle gemaach gi vun deenen, op déi se applizéiert ginn. Dat gëllt also ëmsou méi fir eng Verfassung, dat iewescht Gesetz, deem all aner Gesetzer mussen ënnergeuerdent ginn. Eng Verfassung misst also vun deene gemaach ginn, op déi se sech applizéiert, gemaach, also gemaach, dat heescht eppes anescht wéi nëmmen zougestëmmt, dat heescht wierklech un der Ausschaffung bedeelegt ze sinn. Dat ass also eppes anescht wéi e Referendum, wou een nëmme mat Jo oder Nee kann stëmmen. Där Definitioun vun der Demokratie entsprécht et also och offensichtlech net, wann d'Majoritéit vun der Chamber, souguer eng Zweedrëttelsmajoritéit, iwwert eng Verfassung ofstëmmt, ouni den demokratesche Souverän, den Demos, d'Vollek, d'Biergerinnen an d'Bierger anzebannen. Schonn eleng aus deem Grond, dass d'Chamber selwer zu den instituéierte Verfassungsorganer gehéiert a sech eigentlech net selwer ka legitiméieren, soss dréint d'Legitimatioun sech am Krees ronderëm. Aus deem Krees an aus där verfuerener Situatioun komme mer och net eraus duerch e Referendum, wou een, wéi ech gesot hunn, nëmme mat Jo oder Neen kann ofstëmmen. Bei esou enger binärer Froestellung weess een herno iwwerhaapt net, wat d'Resultat bedeit. Heescht Neen, datt een déi bestehend Verfassung gäre géif bäibehalen, oder heescht et, Datt een déi Revisioun net gutt genuch fënnt, heescht et, datt d'Monarchie soll gestäerkt ginn oder rëm gestäerkt ginn, oder heescht et, se soll duerch e republikanesche Regime ersat ginn? Heescht et, datt déi timid Verbesserunge vun de Grondrechter, déi an der Revisioun virgesi sinn, ze wäit ginn oder net wäit genuch Also all déi Froen bleiwen onbeäntwert bei enger Interpretatioun vun engem einfachen Neen. An datselwecht gëllt awer d'selwecht e bëssen och fir e Jo, well kann een och Jo stëmmen, well e fënnt, dat wär dann elo dee klengsten Iwwel. An awer ass ee mat där Revisiouns, mat deem Revisiounsprojet net wierklech averstanen. E Resultat, dat een net kann eendeiteg interpretéieren, ass enger Verfassung net wierdeg a schaaft och net wierklech eng Legitimatioun. Datt et elo zu engem Referendum kéint kommen, dat gëtt natierlech ëmmer méi onwarscheinlech, mee muss een awer och nach eng Kéier drun erënneren, wann et dozou kéim, wann et zu deem Referendum kéim, dee vun der adr a vun engem Initiativcomité gefrot gëtt, d'CSV, mengen ech, déi weess nach ëmmer net esou richteg, wat se wëllt, dat muss mer nach gesinn, da geet et nëmmen iwwert d'Kapitel vun der Justiz. Ech mengen, dat hunn déi vum Initiativcomité och nach net esou richteg verstanen. Et geet nëmmen ëm d'Kapitel vun der Justiz. well dat an der Chamber mat där Zweedrëttelsmajoritéit, esou wéi et muss sinn, virun engem Referendum gestëmmt ginn ass. An do huet sech an deem Kapitel huet sech par rapport zu der bestehender Verfassung praktesch näischt geännert. Also ob Jo oder Nee bei esou engem Referendum, alles verpufft an der Bedeitungslosegkeet. An deen noutwendegen oppenen Débat, iwwer déi wichteg Fro vun eiser Verfassung, eisen demokrateschen Institutiounen, eise Staatsziler, eise Grondrechter geet ënner an der Lächerlechkeet. Datt elo nëmmen iwwer dat Kapitel vun der Justiz ofgestëmmt kënnt ginn an engem Referendum, ass d'Resultat, dat huet de Marc an d'Nathalie scho gesot, vun där onsäglecher Zerstéckelung vun der Verfassung, dee beim Kouhandel tëschent de Regierungsparteien an der csv erauskomm ass. Eng Verfassung ass e Ganzt, déi verschidden Deeler hänken zesummen. Et kann ee se nëmme beurteelen am Zesummenhang vun deem Ganzen. Wéi soll een zum Beispill d'Grondrechter beurteelen, wann een net weess, wat an engem aneren Deel iwwer d'Kontroll vun der Verfassungsméissegkeet steet, also wéi staark déi Grondrechter ofgeséchert solle ginn. Mir mengen also, fir d'éischt soll de Revisiounsprojet erëm zu engem Ganzen zesummegesat ginn, déi Zerstéckelung opgehuewe ginn an dann iwwert dat Ganzt eng seriö öffentlech Debatt mat der Populatioun gefouert ginn, och iwwert Alternativen. Zum Ofschloss vun deem Debat menge mär dann och, soll et e Referendum ginn, awer en aneren wéi esou eng binär Simplifikatioun mat Jo oder Neen. Fir d'éischt misst et emol en dräifache Choix ginn, éischtens, ech wëll déi al Verfassung bäibehalen, Zweetens, ech si fir déi nei Verfassungsversioun am Revisiounsprojet. Mä drëttens, ech si weder mat där enger nach mat där aner Versioun zefridden an ech hätt gären eng Verbesserung op enger Rei vu Punkten, An da missten d'Leit kënnen zu deene Punkten eppes soen, zum Beispill, Ech hätt gären eng Verdéiwung vun den demokratesche Prozesser, ech hätt gären eng méi staark Verankerung vum Sozialstaat, ech hätt gäre méi eng staark Protektioun vun de Services publics, ech hätt gäre méi eng staark Ënneruerdnung vu wirtschaftlechen Interessen ënnert d'Allgemengwuel. Ech hätt gäre méi eng staark Verpflichtung vum Stat fir Ëmwelt a Klimaschutz an esou Zorte vu wierklech grondsätzleche Froen. Aus Frankräich kënnt fir esou e Referendum, esou en net-binäre Referendum, dee schéinen Ausdrock Preferendum, Préférendum. Dat heescht, d'Biergerinnen a Bierger kënnen hir Preferenzen ausdrécken. Dat ass och schonn a anere Länner probéiert ginn, virun allem an Island, mee och an Irland zum Beispill. Et kéint ee sech esouguer virstellen, wéi verschidde Leit, déi iwwert dee Preferendum a Frankräich sech ausgedréckt hunn, kënnt een esouguer sech virgesinn, e Punktesystem, wou d'Leit och hir Preferenze kënnte gewiichten. De belschen Historiker Van Reybrouck huet an enger Tribün am Monde op dräi Virdeeler vun esou engem Preferendum par rapport zu engem klassesche binäre Referendum higewisen, Le préférendum respecte le principe du suffrage universel. valorise le référendum et renforce les réflexions citoyennes, wär dat net eng Approche, déi eng wierklech Beliewung vun der Demokratie kënnt bréngen an domadder och d'Vertraue vun de Biergerinnen an d'Bierger an d'Demokratie stäerken, d'Vertrauen an hir Demokratie, déi se sech erëm ugëeegent hätten? An deem Geescht vun enger demokratescher Beliewung steet och an eisem alternative Verfassungsentwurf eng Prozedur fir eng Form vun direkter Demokratie, déi net plebiscitär oder demagogesch kann pervertéiert ginn. Den Artikel 121, deen an eisem Projet fannt, definéiert en droit d'initiative législative citoyenne. Nodeem kënnen d'Biergerinnen a Bierger och selwer e Gesetzprojet virschloen, deen dann eng Rei vun Etappen duerchleeft, also eng Prozedur an Etappen. An där Prozedur bleift d'Chamber agebonnen, bleiwen d'Partei, d'politesch Parteien agebonnen Bleift och d'Verfassungsgeriicht agebonnen, esou wéi mir et gesinn, fir datt et bei esou engem Referendum net zu enger Afrostellung vun de fundamentale Grondrechter kënnt? A wann et dann um parlamentareschen Niveau zu kenger Entscheedung kënnt, dann kann um Enn oder soll um Enn e Referendum stoen, wou d'Populatioun, d'Biergerinnen an d'Bierger sech zu deem Gesetz kënnen entscheeden. Merci.